a ni xavela vanhu misa ni vuya ku eh, va boti wa yena ku kasi a ni chavisanyana hi jiwani leswi a ni disa swa swi ndla n'wi ni ba ngopfu leswa so ni- na- na- na ba kahle kahle so na ba na mina ni- eh, hi laha hi jiwani hi laha phela ku na nyimpi leya hi jiwani ya ya xibakela mm. ku na nyimpi leyi vulavulaka nene hi noma ku xisa xikudya lexiwani xi twa ku nyingi xa ku lava pepe lexi lexiwani ni yi kota ngopfu leya yo a ta xi ta ku he fome ta ku leyo vulavula lexiwani ya ringazi leyo swi twa ku eya he fose lexiwani ne lexi ta ku napa lexi
alright jiwan sori makamu i vito ra chanele mm, jiwan sori makamu i vito ra mina manyikos i vito ra lava ni ni ni ni ni nga na vona la a a moyeni namuntlha va le ku hi hlamuseleni ka matimu ya vona leswi va nga hlangana na swona Kwalomu Pitori i nongonoko lowu nga ta va wu ri kona wu nga ta tisa ku mi nga ta tiseriwa vanhu vo talo va ta mi hlamusela matimu ya vona ya swilo leswi va nga hlangana na swona ivi swi va endla va va vhakela tatana manyiko manyiko manyiko swa tatana
xewetani vayingisela e anakwa tani khalabya i manyikosi please leswaku boti manyikosi mani ve manyikosi no kombela ni i manyikoti please ni nge kwata bo ku hlanganetini ni fane ku he manyikoti manyikoti ni lava swona leswiyani a ni twa manyibotinini hi ye manyikosi lowani xo xirini hi ku tswala ni humaka bungeni ka xitachi halleluya okay um vhiki leri nga hela ne a mi fike laha ka ku um loko se mi hisa luya alelini hi twa badi ra kona e a ni hi jiwani loko loko i kha i hanya vuton'wini swi kahle ku u vulavula ntiyiso nga tsi hembeli vanhu nkarhi wun'wanyana yeah e cause mina hi jiwani ni nge hembi ni ku ni benefitini siveri ya laya ni vela badi hi jiwani yeah ende

loko loko misolo a fambini ne a se misolo swi n'wi fambele kahle lava van'wani va mina ya bele obvious a ni fanele a tela sofeni hi ku lwa yi va lwa switorotoro he vanhu lavayani va ta ku yini yini no munhu luya Eh. wo saseka Eh. u mi bele switori leswi a nga bela misa e a nga bela misa luya se Yeah. mudere wa mina se ene mata wa ye jowani ku languteni a ni i nga ku na yena ku na swin'wana a nga swi dawuta nyana laya

a ni mundlaka yena wa Yeah. or kumbe lexiwani ni nga na xona wa kumbe xona ni fene Ni Se- sala na xona. eh se lexiwani hayi va va na yini va va na hikwala hayi bula hi bula hi bula swi twa ka no va va timhaka tin'wana ta vumundzuku eh, ku hlangana to to leswiya lexiwani vo tala va hlangana ngopfu na swona leswiya Yeah. hayi mina ni nga vileni ku hayi no it's fine a ku na problem it's fine ndayinana ndayinana vele ni ta ni ta relax exiwani ni ta leswaku ni lunghe ngopfu leswaku ni spende mali yo tala mara a mi wari mina kahleke lorolo a ni wari naye a za a fila gate xa ku mara boti loyi ya hayi phela a hi matsongo lama vulaka hi wona Mm. hi xaka ta le handle Mm. hi ta hlangana na tona Mm. Eh, va vona ntsengo liya so loko va va va ni va prepare-a le hansi va mi swa ka va endla ka va ku tlala mi ni teka swinkumbanyana swi va ni tlela plus a ni dakulinyana plus ni va xiplaka a ku dakula leswo ni ya ku nchumu na leswo mara ni mbile ku vulavuleni leswo mihleketa mi ku ileka laha tlanga yini mara mara a ni nga vileli ngopfu mhaka ku mphamha ni spenda nchumu loko a no spenda jiwani a swi nga ta humelela sweswo a va huma va famba laha a loko a ku ri mi ya la mina a ti tavya ngopfu mara hiku a ni sipana nchumu ni va mara swa ku ni va veni ku why va ndlela so mara xi ni hlamusela kahle ku na mundzuku u ta cause ni respect-a la ku va vanhu va ta tirha swin'wana ene mara na swisa na mina vhele ku ma swa yejiwani mi ri va four hi ku lexi xin'wana ti xi lo vulavula njhani xi mara lexi xin'wana a khale vhele a yi nga va disturb lavaya e a va nga e a va ri site no ku ri ku tshameni la a fe va va endla swin'wana swa swin'wana swo kuma ku vule ku tsakeni ngopfu lava ni ku va cina ku cina u ta khoma wun'wanyana Yeah. ti vona ku hayi lava vambirhi swi twisise gana la kahle nga ku a hi tatisa voho swilo leriya ra- problem sa yi ri ka n'we van'wani va faye Eh. va le sayitini ee va le sayitini ha lava fika va tlhela sweswamintaswofe a ri xa nampundzu u ri xa nampundzu xi sale xa phela xo xi tlhela n'wi xo la nga kona ivombuluke kona yena a fana na mina ka ka mara a ni koti kahlehlela xi nga xi ka xi famba njhani laha n'wi ndleke yini swo taniya Yeah. hayi a fika misi ra nampundzu wa fika nampundzu misi ra non'wana ku hayi eboti um xiyimo hi lexiwani cause mara mara bandza swa ku sani vulavule na luya se mhani swi tiva ku a luya ni
ee na kumise mheni ti-proof hi swa mina se ni ta ndla swin'wanyana mm. xi sa xi fika xi sa lexi xi fika xi ku famba njhani a ni hela ku tiva bee ku tlula tloro xinjhani hayi mbyala

ma vona vanhu lava va nga ku loko hele u vula ku loko wa n'wi vutisa wa ku langutisa ku yini loko ku yisa xikwemuloko vutisa xikwembu ku we loko la ku ya eh, emisaveni ya ku la ku ni ku ndisa ku yini vanhu lava eh, eh, tinxiya letiwa ti nga kuli ngopfu tinhlonhlo ti ku eniwanyana ku va swi lo planiwa xo vula xo ku mhe swi lavisa leswiwani e loko mm. loko vo swi ndisa swi swejiwana mhani ta langisa swin'wana ku mhe ni lava so ni va na nhloko ya so ni va na na na na malevhi ya so swi swo taniya se mi sa swi ta ni ku hayi mdala a swi khomeli gawule kahle nga leswiwa hi mbyana a swi dya yini swa so wa swi tiva na wena tshama swi humelela lembe rin'wanyana nga ni byela yemisa luya a a swi twisa misa luya a mani na mali na hi dyiwani kasi a ni mili phela remember ni dyiwani ni ndlela tipointi ta ku luya na ta tlhela ni kota ku continua ni ya mahlweni Yeah. e swi nga vhe byi hambisa loko ni nga ni nga xava botela ni tlhela ni tlhela swin'wanyana leswaku a no it's fine it's fine grand a hi fambeni hi tlhelela kwini a pitori longolongo kona longolongo timovha ti dlaya sweswiya tshamise sweswiya ya tshamise swo

Hi ji one, xi nga ta xi nga xi vule yini la xi hete xi vula yini xi sale xi ya hi ji one ne xi ni vutisa question yin'wana xi ku he ma ni vutisa swi ndlisa ku yini ni ku vula yini he mzi xi ku no mzi ma ndzi bare ma vo ni ku hi yini mzi kwala xi va ka va phela mi yendla ku nyanyukeli be kwalaya ene ni ta nyanyukisa hi xivula hi ji one xi sale xi ya ne xi heta xi ku xi byela marito man'wanyana ma phela hi xiwani nkarhi wun'wani wa swi kota ku i kuma i acte i acte i actini but a wu nga ri swona leswi a wu swi lavisa swona e a wu swi planise swona mara tikuma i swi endlini ene i tsakisa munhu un'wanyana ku a nga ku tekeli hansi ene mbisana mavulavula hi lama vulavula ku a na nchumu nyana leswi nga ku chava yena dayideni o tuma ni ku chela byalwa byi tampi swona mara ni ku chela mhaka vulavulelo ra yena leri a ta hi xiwanani a swi fita e a ni fita laha ene mhani tla point leya ku

okay a tshama luza mi lwiti nga lowu ti katsa ni hinkwato kahle kahle jiwani a hi- a hi- a hi nge four wa tinyimpi okay a eh, lero endzhaka yaleyo ku ku- ku sale ku ta yin'we a e e e kahle kahle jiwani liya ku ri yo hetelela liya okay a ku ri yo hetelela a yi ri ya vungani a ku ri ya four a ku ri ya four e ku ri ya four okay ya tin'wana ti le high school ta mi ta tiva leswi loko mi tatsekana ku lava ku ni vutisa kahle ku ni ku ni kurise ku yini okay Eh.
xi ni humesa xisala xa laha ejiwani ne ni huma ni wela hansi hi jiwani na miri bemisa loyi jiwani ni ku gasi xi se se me mhaka ni pfuna yini jiwani ni pfuna loko a ndhandza ku vona wrestling eh wrestling wa wrestling jiwani ku leswo loko ni tlele hansi munhu a yimina ni a ni kota ku a ni tivi leswo ni mi khoma milenge jiwana ni nga ku ni mi fosa ku mi vuwa hi lawa eh. sweswo ni mi fosa mi vuwa hi la mara ni mi ni tirhisa leswo a ni ku lweni phele nyimpi jiwana ni vuli leswo hi niwani leswo sete mm. a ni a ni koti nyimpi mina mm. se yingisela loko ni n'wi bripa so se i kota ku loko ni n'wi phusha ku a vuya so ne demon a vuya himpela a pfumela mara like vhele a nga wangi hi nhloko loko a fika a wana hi akati a ka tilunghisa ku a nga wihi na hi nhloko ya i loko ni n'wi- se i kuma ku loko xitele xo pfuka lana a nga se za ni tati xo xo ta yi banananga hi jiwana ku mi hembela a lo ni koka so mara mi ni kota ku fana ni gripa ku a kota ku wa yena hi fana ku saswa jiwa a ni kota ku fane n'wi manya mina so like ni a nga koti ku ri mhani fane n'wi manya na mavoko lama ku a nga koti ku a nga ndzi chumu misa luya e swi ntaku ene swi ntaku leyi nanini kwala se like va hatle va ta hi lamula laya e na misa lula ni tshama ye kwala ka lala lavona va hisahisa wa kwala vhele le ndhawu na business lava la ku ku lwiwa bya sa ku tshena maphorisa ni mavosasati busy njhani e ku fika na maphorisa phorisa kwalaya e ha loko se va fika fika lane ala hi lwa ku phela mitwa no manya manya mila se swa pfuva pfuva la jiwani no man no man no man ah ni ka ku hangete kin chume jiwani we swa jiwani no man ku le jiwani la ni busy ngopfu se loko se vona ba kala muna la la ni busy la swa ku jiwani a ku la ku teke swi swin'wanyana ya ne jiwani mativa ye jiwani kumbe this ne yeah vutomi bya le joni ne loko fike nga tlharihangi i ta vaviseka yo i ta vaviseka too much u fanele loko u endla swilo ne e i va na mbilu ya ku a wu xaveleli kun'wanyana mm. loko va na mbilu yo xavelela ni hayi hi ku nga vaviseka kahle because vavasati lava va hi vavisa va hi vavisa swinene jiwan sole maka mi vito ra chanel leyi mi nga ku yi voneni manyiko silo a nga ku mi hlamuseleni ka leswi a nga hlangana na swona vito ra nongonoko matimu ya mina

hi le ka jiwanso ni maka ma yi tiva chanele leyiwani i number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swa xiyimo xa le henhla eh, nongonoko lowu hi nga ka wona matimu ya mina yena manyikos kusuka aka bungeni ah, ka xitachi um eh, eh,

ku nyimpi liya u nga va yi ri ya four eh. a ka tinyimpi ta n'wina yes letin'wana tinyimpi tinharhu a ti ri ta le high school yes ni kombe ku titwa
a hi sungule ka yo sungula a mi ri ka standard man a mi lwa na mani a mi lwela yini um eh, ejiwani nyimpi ya mi yo sungula sungula sungula sungula sungulo ni nga fika ni yi lwa a ni ri ka a hi ri ka fayifi loko ri ka fayifi ku na mhiza a ni a ni ri ka fayifi yes a ni ri ka fayifi mina hi jiwani kumbe bya ntiyiso ne loko ni vulavula hi ku tinyimpi leti ni nga ti lwa um a ni mhaka to. ni ba or ni biwa ti to fa hi khomana ku nga endleki nchumu a ni nga beki pa ah, mani sasekini jiwani ku na ha kule jiwani a mepele jiwani hayi na no sweswo na tshemba ku na sweswi ma sasekini hayi sweswo jiwani se munhu i karhele ni vula ku ni vula ku na sweswi swi kuma kuma swa mabyala leswiwani na ku cinacina ngopfu leswiwani swi endlaku se munhu a e matwisanyana jiwani e se hi jiwani a ni nga biwi ene ene a ni ri munhu lowa ku a ni ri a ni ri munhu lowa ku ma vona na ku na na a ni- a ni khehlakehla nyana plus Eh, a ni khehlakehla nyana vula loko eh, a ni kota ku xalaxala va hisa something maguruguru swi swo taniya swikhekhani swi nga ku swa swo swo taniya se ejiwani ku la mi hisa un'wana lani mina a ni tshama tshama me a ni kulanga ni na chomi ejiwani chomi ya mina ko va munhu wa yi one evuton'wi bya mina Eh, xisa xin'wana va ri i musa xaka mawaya

a ri ka ka ka ka ka vo b hi ri ka b mara hi tlhe hi va choma ku loko se hi ri ka five ngopfungopfu mhaka nyimpi leyi ni vulavulaka yoho leyi hi sale xi hamba hi gwaca gwaca ku napa ku napa ku napa swo tana loko a mi ta ku raha emahetlaka swa vanhu ku a hi ta ku bango se vana xikolo loko va ku ya leti ta ku lweni xikolo xi huma lexiwa leswi kwala hi fika hi yima kuma ku hi fika hi yima la ku e sunguli mara kuma ku hi chava ku sungulana kwala hi swa ku sungulana e hi pfe hi manyana manya kahle hi nyimpi mhaka leyo ho fa yi khomana so e u no manya leswo hi manya swi ta ku le ku hi le ku bananeni yo nyimpi yo sungula yaleyo yeah a ni mi byele kumbe nyimpi a ni a ni yi tivi Yeah. a ni nga beki vhele mina a ni ku ri ku miyiselo i bihini miyiselo jona mina a ka bihangi o kumbe na n'wi tlula Yeah. e hayi eku saseka u sasekini wa ti vula ka mihisa loko ni compare mina na mihisa luya a ni vuli ku ni sasekini mina ni vula ku ni kahle Mm. Yeah. Eh, ni- ni- ni- ni- ni vuleke le- ni byele xikwembu ku swi lavisela leswiwa mina Yeah. leswi nga chuza swona um ku swi lavisela leswiwa se jiwani nyimpi yo sungula liyani ho fika hi khomana ivi hi suka hi ya high school a high school ni fike ni ba muyisa un'wanyani ne hi nge n'wi vule vito muyisa luwa ne no n'wi ba hi mpamu ta va zama ku la ku lwa ni um i lo hoxa xoto yin'we ni tlhela ni n'wi tlhela hi mpama un'wanyana a suka a tsutsuma a vha a- a- a vha a rhurha na le tikweni muyisa luya a cinca xikolo ni ku ri ri tiko a vha cinca xikolo Yeah. hikuva a tekele chumu ya mina ya xidloko Yeah. Eh, ni fanele ku teka club loko ku sa chota n'wana n'wi teka a ni mpama ni a ni ri nghozi ngopfu ejiwani Mm. eh mpama mpama ri ku ambala mpama lowo wa fresh lowo ku ni ku balela mhe nga ni chuwa ku ehisa lexiwani ene me ejiwani ni mbilu yin'wanyana ni ni twa ni tlhantlwa ku vava loko ni ni onhela munhu un'wanyana or ni vavisa munhu un'wanyana that's why ndzi kombisa ku a ni munhu wa swona leswi swa tinyima yi twa ni njipeta ku ti famba njhani a hi tona leto mi twa ku huma mabanga ro ku huma yini yini leto ku khomaniwa kunene nkarhi n'wana leswo hi nawu kahle ma ta fendla yini Yeah. kambe loko ni ku manyani

eh ara think ani ka grade 11 yeah eh ka grade 11 lewa a ko va na mihisa un'wanyana a twa ingaku ni n'wi ni n'wi ba nhloko ka swin'wana swa vayena swa hala ka vanhu va yisati mm. ene ku nga ri swona a ni xavela vanhu mihisa luya ku eh, va boti wa yena ku kasi a ni chavisa nyana jiwani leswi a ndisa swa swi na n'wi ni ba ngopfu leswa so na na na ba kahle kahle so na ba na mina hi laha hi jiwani hi laha phela ku na nyimpi leya jiwani ya

mm. i nga ni ta ku five sorry tani a ni tani wa yambala ku four leyi no boha tlilasi yini leyi wa mara ho ni ta ku yaka yo leyi ho ni hisa leyi wa ku ri xi sale xa ku ndlekeni xa xo a xi twan'wana xi ba nhloko mm. mi sa luyani n'wina ni keri etlilasini mi ivi ni dlala a ni rhandza ku mbala glove glove leyi ta yinana se ivi loko hi fanele hi ku lweni ne

meme liya yi ni kholela meme liya lejiwani mata njhani etlilasini mm. a yi ta wona ni koti ku hlaya mali that's why jacob zuma loko a hlaya mali ka rin'wana ra rhataratani mina swi twisisa mina leswiya that's why ni hlekela ya swona mi ka ni ku eka mina mhani wa swi kota mara yi nga ni hleka xisa lexiyani meme liya i dyonsa accounting yi ku mbuyanyana nga ku oh. meme liyana ni

mm. hi tibuku letiya eh, a ni khome a ni khala hi khoma hi plastic eka shoprite yini yi nkarhi wun'wana se ni teka tibuku leta ni xi hoxa xana lexaku a ni xi hoxa mhaka xihlako lexi xa xoho ku sa ku ri hlekeriwa laha tlilasini laha mati va hi jiwani hlangisa xiyimo xa nhwenyana a xi na mona pulasi mm.

and meme leyi kuma yi swi tsakisa ngopfu ne hikuva i swa indzoni swa swona yi tlhela yi teka nkarhi ku ku lamuriwa na loko meme yi nga vuli nchumu he ku na mintlhani ku na mintlhani n'wina kwala na van'wanahi nga lamuriwi e hi nga lamuriwi vona meme yi swi vona ku ha xem vathu ha xem plus na yi nga ku a yini lava meme liya oh, hayi leswa a ni vula ku ejiwani phela kumbe bengisi na meme liya a yini lava ejiwani a yi ni lave jiwan mani mo hleketa ku a yi mi lava yi comment kwala ni manyi kosi hi le ka jiwan soli maka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo um hina manyi kosi um kwala ka jiwan soli maka mu channel inkomu
Juas on the beats.

On the beats. On the beats. ahe i nhlahla pholani sithole mukhegulu wa n'wina wa ka tiktok mi langutele chaneli ya g1 soli makamu eka ntokoto studios stay tuned
mato kwenu tana mi ta helela